Sağ olun dep aytamız ve devam etemiz. Ebet, ve bizim studiyamızda vatanperver, bayrağını sevgen, ana tilini sevgen ğayet dülber bir qoranta bulunmaqta, Karaçul qorantaları qorantası. Hoş keldiñiz. Aliye hanım, Asan bey ve onıñ dülberden-dülber çeçekleri, balaçıqları. Tanış etiñiz bizlerni balaçıqlarnen.

Ya da yuqlap toydıñız bugün? Yuqlap toydıq. Oo, ne güzel.
Yuqlamağa sevesiñizmi?
Sevemiz. Güzel. Biz de. Aslında milliy böyle ana tili müiti yaşağan qoranta degende, men ne içündir birden bir qaç qoranta ve olarnıñ arasında siz barsıñız, köz ögüme ketirem. Nasıl oldı da, Aliye hanım, Asan bey, böyle müitni siz yarattıñız? Balalar peyda olğan soñ ya da evelden siz añlaştıñızmı? Bilesiñizmi, men özüm, endi öz qurantam içün aytsam, menim babam, anam, olar, bizim qurantamızda bu mesele pek qattı ve ciddiy edi. Biz er yerde tek ana tilimizde laf ete edik. Babam, anamnen bize öyle terbiye berdiler ve başqa türlü, doğrusını size söyleyim, başqa tilde laf eten aqay, hoca bizdik, maña razı olmaz ediler aqayğa çıqmaq. Menim umur arqadaşım ana tilinde laf etmese edi, menim babam razı olmaycaq edi. Onıñ içün işte Asan meni tanıştığımızda, elbette, biz bir qaç laf ilk baştan rus tilinde qazaqça oldu. Amma men onıñ ana tilini yahşı añlap laf etkenini añlağan soñ, men añladım.

Bağışla, soz qaçırsa. Şimdi bile biz ara-sıra mına işten kelse, meselâ, ne qadar işte de qırımtatarlarnen biz qırımtatarca laf etmege tırışsaq bile, kene de başqa milletlerden de kirse, da açuvlanıp mana bir şey rusça söylese, meselâ, haraşo, meselâ, men de haraşo, e, yahşı olmazmı? Ya da o mana, meselâ, öyle eriştirip turamız, tek bir-birimizni bir-birimizni utandırtmaq, soñra kerçekten de böyle,

Sançqı, demek kerek, balalar, aqlınızda tutnuz, sürekli, devamlı, tek ana tilinde degil, Sevil hanım, biz er yerde ve er kesnen, men bunı gerçekten söyleyim, büyük onlar bizni tanıy, bütün qırımtatarlarnen men tırışam, Asan da öyle, balalar da öyle, tek ana tilimizde laf etemiz. Tek evimizde degil, er yerde. Endi büyük onların başqa milletler de bize alıştı, çünki bizi bileler endi. Onıñ içün bunda böyle taacciplenecek şey yoq.
Endi soğan da bermeyler. Başta sorar edi.

Balalarnı ana tilinde, qırımtatar tilinde laf etken balalarnı eşitkende qırımtatarlar kerçekten sevine. Ruslar, işte ruslar demeyim, başqa milletler, olar bazen elbette taacipleneler, siz aytqanıñız, işte, ne, mesela kirsem tükâna, bu zamanda, deyler, büyüklerniñ, Qırımtatar tilinde laf etkenini biz işitmeymiz, amma siziñ balalarıñız bile laf ete, nasıl bu şey ola, diye şaşalar qazaqlar. Men de aytam, öyle işte, biz er yerde, o bizim ana tilimiz, biz er yerde öz aramızda tek ana tilimizde laf etecemiz. Ve başqa halqlarnen de, elbette, yani başqa qırımtatarlarnen de, yani illa aqraba olmaycaq. Biz kene ana tilimizde tırışamız. Başqa halqlarnen de mümkün. Başqa bir şey böyle bunıñ balaları yapmaya, meselâ, olar varıylar milliy oyunlara, anda laf eteler. Ayder Oca'ya varıylar. Yırlamağa varıymız biz, öyle Asan? Anda da biz ana tilimizde yırlaymız kene. Mekteplerde.
Biz milliy gruppalarğa qatnaymız, çünki, yani, olmasın öyle, menim balam bağça ketti de anda ana tilinde. Ana tilini unuttu, bağışlañız. Onıñ içün biz tırışamız, ne qadar uzaq ve ağır bize olsa biraz, em maddiy taraftan, doğrusını aytqanda, biz tırışamız öz balalarımızı tek milliy gruppalarğa ve tek milliy mektepke, mına, meselâ, Nazlı Fidançığnıñ mezunu balabağçası şimdi İsmail Gaspralı adında mektepte oquy, milliy mektebimizde, Hatice gene öyle Melevşe milliy gruppanıñ mezunu,

Uçıruv programmasında Vserossiyskiy bütünauv konkurslarda doquzıncı yer aldı. Bütün uçuruvdan, bütün bu işte ükümetten. Mekteplerden
doquzıncı yer aldı. Nazlı geçen sene bütün gramatalar alıp varım. Ve daa müim bir şey demek isteyim, tek ana tilin, kesinlikle tilleri qarıştırmaq olmay. Laf eteler olar rusça, demek ki, olar temiz rusça laf etmek kerekler. Men sevmeyim tillerni qarıştırıp, çirkin laf etseler. Bizim halqımız aqıllı, öyle aytmasınlar, bize skidka, biz tatarlar. Yoq, öyle şeyler men sevmeyim. Rusça laf ete, demek ki, o temiz ve doğru laf etecek. Aynı şekilde qırımtatarca laf ete, demek ki, o laf etecek doğru, Sivil hanım. Tırışmaq kerek. Öz ana tilimizde doğru laf etmek kerek. Ne demek istedim men bu şeynen? İşte, tilleri qarıştırmaq olmay, o pek müim şey. Ya da sen rusça laf etesiñ, ya da sen qırımtatarca laf etesiñ. Ekisini de yahşı bilmek kerek. Bu da bizim bir nemiz. Biz, ne, öyle bir cail adamlar gerek degilmiz. Biz, qırımtatarlar, pek aqıllı imiz. Onıñ içün biz özümizni köstermek kerekmiz.

Er keslerden aziz o ana. Ömür billâ yaşay añlarda. Hatirimde qolumdan tutıp mektepke ilk kelgenin, Oqu, balam, öner kösterip, dep yürekten ögüt bergenin.

Yine de tatlı laf eteler balaçılar. Ve bizde qaldı Nazlı. Nazlı hanım. Nazlı da şiir azırladı, e? Buyur.
Sen olmasañ, Seytumer enim. Sen olmasañ, aziz halqım, Kim qorçalar, şavle saçar yoluma? Sen olmasañ, bülbül qonmaz, Qalem tutqan qoluma. Sen olmasañ, kim parçalar yüregimniñ buzların? Sen olmasañ, uşurım men, buzlarım. Sen olmasañ, yolda, izde qaltırarım, sızlarım. Sen olmasañ, yerde qalmaz ömür bile ızlarım. Sen olmasañ, kim eşitir Vatan degen sesimni? Sen olmasañ, men ölgen soñ, kim hatırlar neslimi? Sen olmasañ, ne ay doğar, ne tañ atar dünyada. Sen olmasañ, ne Vatan bar, ne ana bar, ne baba. Sen olmasañ,

yırlaymız.
Demek, podpiçiklerniñ sayısı tek artsın. İnşallah, sağ olunız. Tek ana tilimizde, öyle qızım, er şeyni biz yapamız. Biz kanalımızı ana tilimizde alıp baramız. Başqa balaçıqlar içün de bir örnek demeyin de, amma, aveslik olsun, öz kanallarını açsınlar. Qırım tatar videoları çoqlaşsın yutubda bizim öyle arzumız öyle qızım? Onıñ içün qırım tatar blogerleri çoqlaşsın ve bir birimizi baqacamız öyle qızım? Men er vaqıt şaşam Aliye hanım nasıl etip siz yetiştiresiñiz ay bir bala olsa nasıldır mümkün ama mında dört bala. Er bir merasimde men sizni körem, er vaqıt siz Sanbeynen beraber balalarnı milliy tedbirlerimizge ketiresiñiz, anda bir şeyler azırlaysıñız. Oña em vaqıt kerek, em küç kerek, em sabır kerek. Nasıl siz onı yapasıñız? Bilesiñiz, Sevil hanım, bunda babamıza sağ ol demek isteymiz, çünki men ev hanımı, evde oturam, bizim babamız çalışa. Aqçanı o eve ketire, onıñ içün men biraz balalarnen böyle işte çalışam, ögretem. Elbette, er merasimge biz, er tedbirge biz qoşulmağa tırışamız. Ne qadar zor olsa da, biz kene de tırışamız, doğrusını aytqanda. Bütün yañılıqlarnen balaları tanıştırmaq isteymiz, öyle. Biz tanıştırmasaq, kim bunı, olara onı kösterecek? Bayramlar olsun, Qurban bayram, Milliy bayraq künü, Ana til künü, Matem kününi biz ulara yol köstermesek, ular bilmeseler, naz ular bilecekler ana tilni, tarihni? Ve ne aytmay istem, er bir adam er şey olı yapmaya.